Ers bod fi'n blwyddyn saith, fi wedi bod yn ddisgybl sydd yn disgwyl mlaen i fod yn rhan o'r chweched dosbarth. Se'n ni yn wedi bod trwy'r holl blynydde a cyrraedd blwyddyn un ar ddeg a ffindo mas bod y chweched ddim yn bodoli ragor, byddwn ni'n disgybl sydd yn cael siom a ddim yn cweit yn siŵr iawn beth i wneud. Uh, os fydd fel chweched dosbarth ar-lein, um, fi'n meddwl falle bydd iechyd meddwl rhai disgyblion yn dirywio. Fydden nhw gytre trwy'r dydd, uh, ddim yn cymdeithasu gyda ffrindiau yn lle mas yn wneud stwff fel mixers a cwrdd â pobl newydd. Bydden i'n meddwl taw'r peth uh, gweitha falle ddigwydd yw bod ni'n cyfuno pob chweched mewn i un ganolfan. Fi'n credu'n gryf byddwn ni'n colli felly um, athrawon da sy'n darparu'r addysg gorau, felly bydde'r uh, safon ddim cystal uh, yn sgil cael un ganolfan penodol. Wrth wneud un chweched dosbarth, fi'n teimlo bydde y chweched a'r golled wrth yn y maes chwaraeon a fel bob wythnos nawr ni'n cael gêm yn erbyn Bro Pedr, Aberteifi, Penweddig, Penglais, teithiog amgylch Caradigion i ware hoci, rygbi, pelrwydd. A fi'n credu heb hwnna bydde'r chweched a'r golled achos yna bydde rhaid teithio yn bellach a bod mwy o waith trefnu gyda siroedd eraill i gael gemau. Y peth gweitha fi'n meddwl yy ellu ddigwydd yw fel cymuned yn cael ei colli jyst oherwydd bod pawb gyda'i gilydd. Ie, yeah, da fel ystafell comiwn ni fel cymuned bach. A fel sebe mwy ysgolion da ni, bydde fe ddim rhywun peth. Hefyd, ni di, ni di wneud ffrindiau, ti'n ni di fod yn yr un ysgol am flynydde. Trwy wneud yn ganolog, bydd pawb jyst yn aros gyda'i ffrindiau nhw, bydd ddim lot o gymysgu i gael. Ond gyda, ti'n modd, trefnu fel mixers o stwff, ni'n gallu siarad, ni'n gallu cymdeithasu dyn nhw. Drwy fod yn canolog, fi'n teimlo fydd gymaint o bobl yn mynd, fydd yn anodd i lot o bobl greu ffrindiau newydd, gan bod e bach yn overwhelming bod lot o bobl. Fi'n credu fi'n pryderu bydd y chweched yn cau a wedyn bydd lot o blant yn cael eu colli yn y system. Mae'r ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol yn hanfodol mewn unrhyw ysgol ar draws y sir ac yn wedig yn y chweched. Bydd ddim gyda nhw'r cymorth o'r ysgolion na o gytre i cael nhw i parhau gyda ei addysg. Ond hefyd fi'n teimlo fydd e'n bach yn rhy agos i coleg, so drwy cael rhywbeth sydd mor agos i coleg, bydde llai o bobl yn mynd achos bod yr, yr ail opsiwn o chweched ddosbarth ddim rili really ar gael. Um, rwy'n ddisgybl um, nath cerddoriaeth tygau a o'n i wedi moyn neud e fel lefel A fyd a fi'n meddwl bydde yr do mewn ar elfen technolegol 'ma yn caniatáu i bawb wneud y pynciau o'n nhw moyn wneud yn wreiddiol ond... Wrth gwrs, ni'n deall bod problemau gyda'r ddarpariaeth bresennol, ond um, yn y marn i, er mwyn datrys hwnnw, mae doi opsiwn realistig i gael, sef unau wrth gael un llywodraethiant dros yr ysgolion i gyd fel y, y ddarpariaeth bresennol a bod ysgolion yn cydweithio gyda'i gilydd er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth yn ateb gofynion y disgyblion. Byddwn ni'n meindio gweld mwy o bynciau ar-lein, gyda pob un ysgol yn cael y gwersi yn y pynciau yna, ond bod hefyd yr opsiwn o wneud e wyneb yn wyneb os mae rhywun yn stryglan i wneud rhywbeth ar-lein. Fi'n teimlo fel os daw'r holl pwynt o'r coleg yma yw i cael fwy o bobl i fynychu a'i dewis pynciau gwahanol, a bod mwy yn yr un dosbarth, fi'n teimlo fel chi'n mynd i fod yn yr un twll yn y pen draw, achos faint o bobl sy yn mynd i feddwl, o, oh, sa'n mynd i fynd, mae fe rhy bell. So fi'n meddwl bod yr un faint o bobl yn mynd i bennu lan yn neud yr un pwnc yn y diwedd, so sa'n rili'n gweld y pwynt. Fy neges i chi fel um, cynghorwyr neu gweithwyr y sir fydda i ddod i siarad gyda ni wyneb yn wyneb fel bod ni'n gallu dweud yn dweud ni a bod chi hefyd yn gallu addysgu ni i sicrhau bod llais y disgybl yn cael ei glywed. Ystyriwch y golled yn y Gymraeg byddwn ni'n gweld Rhaid ni'n cymryd y chweched dosbarth mas o ysgolion, yn enwedig ysgolion fel Bro Teifi, sy'n ysgol drwy gyfrwng y Gymraeg. Ydych chi 'di ystyried barn y disgyblion a efallai bod y systemau addysg yn yr ysgolion yn digon da? Be bydde'n digwydd â'r athrawon? Bydden nhw'n aros yn yr ysgolion sydd 'da ni nawr er bod nhw 'di wneud y cyrsiau i ddysgu Lefel A, neu bydd rhaid nhw mynd i ddysgu y coleg 'ma? Os bydden nhw yn, wedyn bydde'r Ysgol sydd gen ni nawr, bydd colled fyna. Ydych chi wedi ystyried sut ydych chi'n perthyn i'r cymuned ac i'r ysgol? Cynghorwyr, gyda yr canolfan yma i'r chweched, ydych chi wedi ystyried y costau trafeilu a cael y plant i'r ysgol o ardaloedd bach?